Hemmäňize salam, men Mähri we meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün meniň edesim gelýän gürrüňim, temam pul hakynda. Çünki hemme kişi puly gowy görýär, menem gowy görýän, sizem gowy görýänsiňiz. Şu pul hakynda gürrüň edesim gelýär, esasanam şu wagtky kyn döwürde, ýagny koronawirus döwründe Biz inteýem öýden çykman otyrys. Öýden, nu, produkta zat-da bolsa, nu, gerek bolsa, şoň üçin magazyna zada çykýas, bolmasa, a, öýde otyrys. Wot, bu tema, belki, şu Amerikada ýaşaýan adamlar üçin has, a, gowy bolup biler, ýagny has, a, anyklaýjy bolup biler. A, başga ýurtda ýaşaýan bolsaňyzam problema ýok. Öz ýaşaýan ýurduňyzda nähili koronawirusdan Koronavirus sebäpli kynçylyk çekýän bolsaňyz nähili size kömek berilýär? Belki şu hakynda gürrüň bermek islärsiňiz? Aşakda kommentariýalarda ýazybilersiňiz we şu wagtky gürrüň berjek zadymyz zadym barada pikirlenibem belki öz pikiriňi ýazyp bilersiňiz. Tak Donald Trump Amerikanyň prezidenti Amerikanyň gaznasyndan ýani hökümedin nemesinden 2 trillion dollar kömek pul sorady, çünki şu ýurda kömek etmek üçin. Olam näme prezident bolsada gaznadan ýöne puly alyp bilenok, şu hökümet demokratik ýurt bolansoň, çünki şu ýeriň senatyndan we ýene-de başga bir palatadan näme almaly. Soglasiýa almaly. Şonuň üçin olar ile birnäçe günläp gepleşiklerden soň bir karara geldiler, şo iki trillion dollary gaznadan çykaryp şo Trampa bermäge. Onsoň şo ylalaşyga gelenden soň şo iki trillion dollar indi bölündi-de kime näme kömek. Onsoň ine şo men elimde spisogym bar. bölündi. Şonuň içinden bäş ýüz milliard dollary uly biznesler üçin kömek diýip aýryldy. Ýagny uly biznes diýemde şu awialiniýa diýdi zat diýdi. Sebäbi bärde adamlar indi öýde oturansoň hiç kim putişestwiýe-de edenok oňa-muňa. Onsoň awialiniýalaram ýöne boşuna uçurýar samolýotlaryny. Näme üçin uçurýar diýersiňiz. Nu, näme üçin ýöne saklabilenok-da ambarynda ýenesinde. Sebäbi samolýotlar şu uçýan aeroportyndaky ýeri ýitirip bilýär ekenler. Ýagny siz şöyle aeroporta gonýaňyz-da, gonaňyzda şo ýerde e, şöyle neme göni aeroporta degýän ýeriňiz, ýagny şo gonýan ýeriňizde siz çykýansyňyz samolýotdan, ana imенно şo ýeri ýitirip bilýär ekenler samolýot awialiniýalar, olsaň eger öz ýerini ýitirse, başga awialiniýa eýýäm şoň ýerini alyp bilýärmişin. Şo sebäpden samolýotlar ýerini ýitirmejek bolup boşuna uçduryp, boşuna uçduryp, Şeýdip pul ýitirýärler, benzinine ýenesine pul gitýär şeýdibem. Karoçe olaňam ýagdaýy gowy dä. Onsoň ýene-de şu iki trillionuň arasyndan ýüz milliardy bolnitsalara berilýärmişin. Bolnitsalaram nä özüňiz bilýäňiz, kesellere seretýärler. Neme, oborudowaniýasy ýenesi ýetenok, belki iňňesi gerekdir, maskasy gerekdir, ýenesi gerekdir. Her kime pul gerek. Wot o soň onuň içinden ýenede üç ýüz altmyş ýedi milliardy kiçi biznesler üçin kömek diýip ýazýar. Kiçi biznesler hem her hili biznes, ýagny restoran biznesi bolup biler, magazinler bolup biler, ýa lýuboý zaprawka bolup biler, lýuboý bir biznesde. O soň soň oň içinden hem iki ýüz altmyş milliardam neme bizrabotitsa pasobi üçin kömek diýip berilýär. Indi, siziň, men siziň şu nirden pul alyp, nädip ýaşamak, ana, şol barada gürrüň beresim gelýär. Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, eger başga ýurtda ýaşaýan bolsaňyz, ony men bilemok. Ony şu özüňiz görersiňiz-de. A tak, Amerikada ýaşaýan bolsaňyz, bu Amerikada legalny ýaşaýan bolsaňyz, legalny diýemde-de bir eliňizde dokumendiňiz, ýeneňiz bolsa, hökman amerikan graždany bolmak hökman däl, ýa grin-kartaň bolmagam hökman däl, ýöne Şu ýerde legalny bolsaňyz, ýani belki bilemok, student bolup bilersiňiz ýa raboçi wizada bolup bilersiňiz. Ýa ýene ýa belki grin kartyňyza garaşýansyňyz. Ýani belki birine durmuşa çykansyňyz ýa öýlenensiňizde grin karta garaşýansyňyz. Osaň wagtlaýynça iş işlemek üçin size dokument berlendir. Şolam bolup bilýär. Toýs siz srawno legalny bolýaňyz şonda da. Osaň legalny işläp ýören bolsaňyz, siz belli bir pullar alyp bilýäňiz. Meselem, Tramp şol iki trillionyň içinden şu neme näçe üç ýüz milliardy adamlara indiwidualny kömek üçin aýrypdyr. Çünki her adam, her wzrosly adam, indi normalny takoý wzrosly işläp ýören adam bir müň iki ýüz dollar alybilýär şo puldan. Bir müň iki ýüz dollaram eger sen ýetmiş bäş ýylda ýetmiş bäş müňden az gazanýan bolsaň, ýagny ýetmiş bäş müňe çenli gazanýan bolsaň, onda sen bir müň iki ýüz dollar alyp bilýäň. Eger çagaň bolsa, seň çagaňadam bäş ýüz dollar berilýär. Ýagny her çaga başyna bäş ýüz dollar, ula bolsa bir müň iki ýüz dollar. Eger aýlygyňyz neme bolsa, aýlygyňyz ýetmiş bäş müň dollardan köp bolsa, ýyllyk aýlygyňyz ýetmiş bäş müň dollardan köp bolsa, onda hälki bir müň iki ýüz dollar azalýar. Ýagny aýdaly segsen bäş müň ýa dogsan müň dollar aýlyk alýan bolsaňyz, siz bir müň iki ýüz dollara derek alarsyňyz, meselem dokuz ýüz dollar ýa sekiz ýüz elli dollar. Ýagny siz ony daže internetde kalkulýatorda hasaplabam bilýäňiz, sebäbi şul şu kömek puly çykýar diýip neme edilende uje internetde hälki kalkulýatorlar çykyp başlady. Aýlygyňa görä hasap et sen näçe aýlyk alýaň diýip. O zaman siz hem şu rescue bill diýip ýazsaňyz, rescue bill calculator diýip ýazyň boldy, kalkulýator diýip ýazsaňyz, şu neme pasob kömek pul kalkulýator diýip ýazsaňyz iňlisçe, size uje kalkulýator çykar, siz şonda uje näçe gazanýan bolsaňyz şony tipa goýubilýäňiz, onsoň size primerno pul näçe aljagyňyzy be al aýdyp berýär. Wot ola bir ur

nemesi bar, aý, zdaniýa diýsemmikam, biznes diýsemmikam, karoçi, bir hökümet ýeri bar, IRS diýilýär, Internal Revenue Service, ol nalogowy diýme aňlatýar. Ýagny biz, biziň dilimizde diýeňde bir sözde aýdyp bolýar, nalogowy. Sen şu ýerik nalog töleýäň we şoňa meňzeş. Wot, o soň IRS-de neme, Karoç IRS nätýä? Sen IRS her ýyl şeýle pul töleýämiň? Sen şonda tax return etýän bolsaň, indi Amerikada ýene bir zat bar, tax return diýilýän zat bar. Daşary ýurtda ýaşaýanlar şu Amerikanyň ýagdaýyny bilmeýän bolsa, biz Amerikada her bir ýylda şeýle işläp, her ýyl belli bir nalok töleýäs. Illeň edişi ýaly, başga ýurtda bolşy ýaly. Onsoň ýöne Uje ş naprimer geçen ýylky tölän naloglarymyzdan, meselem men iki müň on dokuzynjy ýylda ýigrimi bäş müň dollar nalog tölän bolsam, men şu ýyl, ýagny iki müň ýigriminji ýylyň fewral bilen aprel aýlary aralygynda şol geçen ýylky tölän nalogymyň belli bölegini yzyna alybilýän. Soň şu IRS diýen ýer, ýagny nalogowy, nalogowy, men nalogowa dokument ugratýan, ine men tipa geçen ýyl ýigrimi bäş müň dollar nalog töledim diýip dokument iberýän-de, şu özi tölän naloglam bardy. Indi tipa şo şo puldan maňa yzyna beriň diýýän. Soň olar hem seretýärler näçe töläniňi, näme näme, üstünden ýene alyp galmaly zat bolsa alyp galýarlar. Soňundanam size şo puly belli bir bölegini yzyna berýär. Aýdaly, Men yzyna ýigrimi bäş müň dollar töläp, aýdaly, iki müň dollary yzyna alýan. Eger siziň, tam, çagaňyz barsa, öýüňizde maşgala, tam, ýoldaşyň, eýleweli, ýoldaşyň işlemeýän bolsa, belki-de, tam, her hili ýagdaý bolup bilýär, onda şu puly, belki, köprägem alarsyňyz, iki müňden. To ýest, her kimiň ýagdaýyna bagly-da, ýeke özüň ýaşaýaňmy ýa çagaň bilen ýaşaýaňmy, Hemme zada bagly bolup gitýär. Onsoň şu IRS siziň size seretýär, siziň geçen ýyl meselem näçe gazananyňyzy, näçe nalog töläniňizi seretýärdi. Şo ýerde siz geçen kak by şu ýyl aýdaly şu dokumendi iberýäňizde şu belli bir kusok nalogy maňa yzyna ber diýip. Şonda siz uje IRS-e bankowskiý şýodyňyzy berýäňizde.

Size neme edip duranoklar, tam personalny pul iberenoklar ýa tam başga zat. Şony iberä. Ýöne eger siz şeýle neme wozwrasheniýe nalogow şu dokumentasiýany etmedik bolsaňyz şu ýyl, onda olar siziň iki müň on sekizinji ýyldaky gazanjyňyza seredip, iki müň on sekizinji ýyldaky şu neme tax return-a, şu wozwrasheniýe naloga seretýärler-de, şoňa görä size pul iberýärler. Onsoň aýdaly siz ine, meselem, iki müň on dokuzynjy ýylda ýetmiş bäş müňden az gazanan bolsaňyz, aýdaly altmyş müň dollar gazanan bolsaňyz bir ýylyňyza, onda size, siz neme, şonam ta, neme, şu nalogam, nalog işinem dynan bolsaňyz, nalog wzrasçeniýa nalogam dynan bolsaňyz, onda siz bir müň iki ýüz alarsyňyz. Ýöne eger siz şu ýyl tax return etmedik bolsaňyz, iň soňky eden wagtyňyz iki müň on sekizinji ýyl boljak bolsa, Onda uje iki müň on sekizinji ýylda näçe gazanan bolsaňyz, şoňa göräräk alarsyňyz. Onsoň, meselem, her hili ýagdaý bolup biler, iki müň on sekizinji ýylda, belki, siz ýüz müň dollar gazanansyňyz. Bilemok. Eger ýüz müň dollar gazanan bolsaňyz, onda azrak alarsyňyz. Şonuň üçin iki müň on sekizde näçe tabşyranyňyzy görüň, näçe gazananyňyzy görüň, iki müň on dokuzda näçe gazananyňyzy görüň, şoňa görärägem neme puly alarsyňyz we şoňa göräräk neme işlejek boluň ýagny sistemanda eger iki müň on sekizde az gazanyp iki müň on dokuzda köp gazanan bolsaňyz onda iki müň on dokuzyň nalogyny tabşyrmaň ýagny şu tax return etmäň çünki siz iki müň on dokuzyň köp aýlygyny görkezseňiz häzir siz tramp trampdan aljak bir müň iki ýüz dollar azaldyp alýaňyz şoň üçin neme iki müň On sekizdäki az aýlygyňyzy görkeziňde trampdan tipa bir müň iki ýüz dollaryjyk alyň wot osoň neme maşgala bolsa ýagny ärhili ýene şo iki maşgalada to ýest bir maşgalada iki adam şo iki müň dört ýüz alýamyşyn ýöne iki müň dört ýüz almak üçinem bir ýylda bir ýüz elli müň dollardan artyk gazanmalyda iki bolup Ýagny ýoldaşymyň aýlygy ýetmiş müň bolup bilýär, meň aýlygym ýetmiş müň bolup bilýär. Şeýdibem bir ýüz kyrk müň dollar gazanýasmy bir ýylda? Onsoň, znaçit, biz Trampyň iki müň dört ýüz dollaryny alybilýäs. Eger ýok, ýoldaşymda ýüz müň dollar aýlygy boljak bolsa, mende-de, aýdaly, bir ýetmiş müň boljak bolsa, biz diýýän bir ýüz ýetmiş müň dollar gazanýas bir ýyla. I uje şo Trampyň berjek puluny azajyk edip alyp bilýäs. Onsoň ýa-da daže almarsam belki. Şonýa ýagdaýam bolup biler. Şoň üçin şo zatlaram göz öňünde tutmaly we men siziň şol taraplardanam alyp biljek puluňyz barada şeýle eme gürrüňdeşlik etmek isledim. Ýene-de bir ugruba pul almagyň şol pasobiýe diýenim. Pasobiýe-de näme? Unemployment benefits-da Amerikada ýaşaýanlar bilýär, bilýäňiz. Biz rabot Bezrabotica posobiýasy, şeýlemi? Oňa internetden dokument tabşyrýaňyz. Ýa dokument diýip näme? Internet anketasy bar, şony doldurýaňyz, detalyny berýäňiz, iberýäňiz göni. Ýöne häzir Amerikada şu iş, adamlaryň işleri ýitirenligi sebäpli, şol Unemployment Benefits-iň websaýty işlänokmyşyn. Neme, meniň şol, nu, şony şoňa tabşyran tanyşlarym aýtýar-da, ýöne, diýýär, çykaryp durýar, diýýär, ýa çykarýar, diýýär, şeýle dolduryp otyrsyň, diýýär, indiki sahypa geçeli diýip basýaň-a, diýýär, şonda ýa doňýar, ýa websaýt seni zyňyp goýberýär, ýa şoňa meňzeş. Onsoň etjek işiňem edip bolanokmyşyn. Soň şoň üçin maňa tanyşlanma aýtdy, telefonda-da medip bolýar diýip. Ýagny kompýuterde näçe gezek synanyşypdyrlar, olam bolmandyr. Osoň onem telefonda edip görüpdir, on telefonda işläpdir. Şoň üçin sizem telefonda edip bilersiňiz. Toýs bulam bir näme şol ideýalaň biri-de. Kompýuterde näçe wagtdan bäri synanyşyp hiç al neme etdirip bilmedik bolsaňyz, onda telefonda medip bilip bilersiňiz. Wot, olam bir nemäň biri, opýat-je, neme Ine, mine unemployment benefit şu posobiýanam siz näçe gazanan bolsaňyz, näçe nalog tölän bolsaňyz hökümete, şoňa göräräk edip alarsyňyz. Az gazanyp az nalog tölän bolsaňyz azrak alarsyňyz, köpräk tölän bolsaňyz köpräk alarsyňyz. Bagly, hemme zada bagly. Wot, osaň ýene üçünji tip, ýagny üçünji ýoly bilen nädip pul alybilýäňiz? Hälki üç ýüz altmyş ýedi milliard pul kiçi bizneslara diýip berilda kömek ana şol pul asla kiçi bizneslar üçin prosta o zat karzyna pul berilýä hökümet tarapdan osoň aýdaly siz restoranda işleýäňizmi siziň restoranyňyzda elli adamdan az işgäriňiz ba bolsa eýýam ol kiçi biznese girýä kiçi biznes hasabyna girýäda elli adamdan az işgäriňiz ba bolsa siziň nemäňi siziň başlygyňyzam ýüregi ak bolsa sebäbi hemme başlygyňam ýüregi ak bolanok ýüregi päk bolup ak bolup size rehimi zady ýetip zat edip size kömek etmek islese ýagny siz bir heläk bolmaň ine size kömek pul diýip kömek etmek islese şol hökümetden karzyna pul alybilýär Ýagny o hökümedem ýagny hökümedem şo hökümede şo puly yzyna bermegem hökman däl. Meselem men häzir elli adamdan az restoranym bolsa, aýdaly kyrk adam kyrk adam işleýän restoranym bolsa, men häzir hökümetden ýüz müň dollar karzyna alsam, men şo puly şo puluň ujundan adamlara pul tölemegi karar bersem, aýlyk tölemegi. Ýöne işlemese-de ýöne bir rehimiň gelip aýlyk töläýin diýsem, aýdaly adama her hepdede bäş ýüz dollar töläýin diýsem, onsoň men şo kyrk işgärime-de bäş ýüz dollar tölesem her hepdede, bir aýda eýýäm iki müň dollar bolýar, şeýlemi? Onsoň iki müň dollar bolýarmy? Hälki iki müň dollaram aýdalam şu situasiýa üç aýa gidýär diýeli. Ýagny üç aýlap men işgärlerime pul töleýän, olaram işlänok. Indi ýagdaý şeýle, restoranlar ýapyk. Onsoň işlemeýänsoň şeýdip onsoň pikir edip göräýiň, adam başyna üç aýyň içinde uje alty müň dollarym gitýä, men hojaýyn hökmünde. Alty müň dollarym gitýä, onsoň o alty müňem nä dö-, kyrka köpeldäýiň, kim näçe bolýar, a-a-a, altmyş müň bolýamy, alty ýüz müňmi, bilemok näçe bolýar, meň matematikada ne oçin. Wot, şo näçe pul bolsa, onsoň aýdaly şol, dur, wapşe-de hasaplaýyn-da şony, näme üçin men hasaplamok. Смотrite, eger alty müň boljak bolsa, neme, on adam, uje altmyş müň, waý, ba, köp bolýar ekeni, azam-da. Okey, altmyş müň olam, waw, da, toçno, mnogo. Onda ýüz müň dollar karzyna alýan diýemok, aýdaly, bilemok, bäş ýüz müň dollar karzyna alýan diýeli onda hökümetden. Ozan şeýdibem adam maşynada şeýdip, aý, töleýän diýeýin. Osaňam hökman Ol başlyklary hökman üç aýlap tölemeli, tölemek hökman däl, to ýest belki bir kaýam töläbilerler, hemmesini tolemek hökmanam däl, ýöne birden diýýän da rehimzadym gelip tölese. Wot, o soň şol hälki hökümetden alan, karzyna alan pulunyň üstünden şol adamlara töläp bilýär kömek diýip şu aýlygy. töläp bilýärdi soňundan uje şul ýagdaý gutaransoň ýagny şu koronawirus işi gutaransoň zat gutaransoň eýýam şol restoranyň eýesi ýagny men aýdaly uje men hökümede neme iberýän ýagny dokazatelstwo hökmünde dokumentasiýa berýän ine aýdaly men tam martdan mart üçin aprel üçin we maý üçin öz işgärlerime pylança aýlyk töledim diýýäň. Osaň hökümetem seretýä, hä, düşnükli, bul neme, aýdaly, bäş ýüz müň dollar karzyna aldy bizden, oňam nemelerine, işgärlerine tölemek üçin, aýdaly, üç ýüz müň dollar gitdi, meselem. Osaň üç ýüz müň dollar gitdi, znaçit, biz seniň üç ýüz müň dollaryňy bagyşlaýas diýýä. Ýagny, şu hökümet şu kiçi biznesden, meniň restoran biznesimden, Şo şo puly menden alanok maňa neme etýä maňa bagyşlaýa şo puly osaň menem aýdaly bäş ýüz müň dolary karzyna alan bolsam men üç ýüz müňüni şoň hökümete tölämokda iki ýüz müňüni yzyna töläýen toý şonýalam edip bolýa ýöne käbir restoran eýeleri hat petegi kän işi kän dokumentasiýasy kän diýip belki ýaltanybam etmezler ony bilýäň her hili ýagdaý bar osaň ýene de bir tarap bir taraby bar şu wagt neme Şo kiçi biznesler şo neme kardyna şo puly inteem alybilenoklar. Şu wagt praw nemedda internetde zatda täzeliklerde görkezýäler tipa in inteem alybilemzok näme näme diýip. Sebäbi gaznadan banklara pul intek doly geçmändirem şo sebäpli. Osaň şondanam inteem alybilenoklar osaň kiçi biznesleň eýeleri intek hiç hili hiç kime aýlygam berenok pulam berenok. Ýöne birden şo pul uje alyp bilen ýagdaýynda ýagny uje erte birigünde şo alyp alynyp biljekmişinda siziň şol neme iş iş ýeriňiziň başlygyňyzyň şeýle wybory bar size kömek etmek wybory ýöne etmänem bilýär ol uje kak by özüne görä wybory konýeşna ol kän gowy däl gynançly ýagdaý ýöne nätjekda wot şoň üçin siz neme häzirlikçe şeýdip bira hä biz rabotny pasobiýanyň üsti bilen pul alyp bilýäňiz Buram şo Trampyň berjek bir müňki ýüzüniň puluny alybilýäňiz. Ýöne ýene bir zat aýdasym gelýär. Siz unutmaň, Amerikada näme etjek bolsaň nalog tölemeli. Ony özüňiz bilýänsiňiz. Ýöne şu Trampdan aljak bir müňki ýüz dollaryňyz bar-a, şoňa-da nalog tölemeli. Siz unemployment ne posobiýe, bizrabotitsa posobiýe alýaňyz, unemployment benefits, şoňa-da nalog tölemeli. Şo ýerem bar. Osaň şony siz Şeýle alaňyzda internetde şu biz raboçi üçin dokument dolduraňyzda size sorag berer. Siz neme nalog töläp alasyňyz gelýämi ýa tölemän alasyňyz gelýämi diýip. Meniň pikirimçe eger sroçny pul gerekkä bolsa indi sroçny diýemde näli bir aç galarlyk ýagdaýyň ýok bolsa onda luçy nalogyny töläp alanyň gowumyka diýýän sebäbi eger şu ýyl şol neme biz rabotny pasobiýaň na aljak puluň nan sen nalog tölemeseň sen şony indiki ýyl taý tam töleýäň şo puly osaň kakda kelläňi agyrtmazlyk üçin şu ýyl töläp azrak alaý meselem aýdaly bir sen bäş ýüz dollar almaly boljak bolsaň hepdäňe daý biz raboçisi pasobiýa bilen şo bäş ýüz dollaryň aýdaly ýetmiş bäş dollaryny senden nalog edip alybilýärlerde sen osaň bäş ýüz dollara derek dört ýüz ýigrimi bäş dollar alýaň. Posobiýe. Onsoň sen şeýdip alsaň gowy bolarmyka diýen çem. Indiki ýyl şo ýetmi, neme, şo bir hepdä ýetmiş bäş müň dollary. Bir hepde ýetmiş bäş boljak bolsa, et uje seň bir aýyňa üç ýüz dollar nalog tölediň bolýa. Sebäbi iki hepdäň ýüz elli dollar, soňam ýene ýüz elli şeýdem üç ýüz dollar-da. Onsoň sen şol neme bizrabotica posobiýaňa her şeýle her aýyna üç ýüz dollar neme Indiki ýyl töläniňden luçy şu ýyl gaty pul onçakly öldürip barýan gerekgä bolsa onda şu ýyl töläp alanyň gowumyka diýýän. Trampyň pulam men bilýän nalog alynjagyny bilýänini şo nalog nädip işlenjegini bilemok ýagny neme o bankyňa düş gelip düşýär o pul aýdaly eger bank şodyň ýok bolsa ýa bank şodyňy şo nalogowa bermedik bolan bolsaň onda çek hökmünde gelýär poçtadan. Onsoň bilemok şoň nalogyny nädip aljagyny bilemok ýa indiki ýyl aljak bolýalarmy adamlardan şo bir müň iki ýüzüň nalogyny ýa şu ýyl aljak bolýalarmy ýa ýa nalogyny kesip soň berjek bolýalarmy ýa nalogyny kesjek bolsa znaçit neme da bir müň iki ýüzi Almaýaňyzda oňa derek azrak alarsyňyz. Be meselem müň ýa ýen alarsyňyz. O zaman men şony intek bilemok. Nädip nalogyny kesjegini bilemok. Ýöne şeýleräk ýagdaý. Tak şto nalok lar zatlar barada unutmaň eger siz şu ýyl tölemeseňizem siz hökman ony indiki ýyl tölersiňiz. Pul gaty erbet gerek bolmasa nalogyny häzirden töläp alsaňyz gowy bolarmyka diýen. We şu o zatda Men ýene-de internetden gözledim informasiýany, o zat barada, naprimer, tam, raboçi wiza bilen ýaşaýanlar, ýeneller alyp bilýärmi şu pul diýip, ýagny Trampyň puluny-da, sebäbi köpimiziň grin kartymyzam ýok, pasportymyzam ýok, amerikanskiý olsaň, neme-de, ýöne zato belki tam işläp, nalog töleýändiris. Her hili ýagdaý bolýar. Onsoň internetiň jogabyna görä, Kimiň social security nomeri bar bolsa, kimem nalog töleýän bolsa, şo puly alybilýämişin. To ýest Trampyň puluny alybilýämişin bir müň iki ýüze. Social securityň Amerikanyň daşynda ýaşaýanlara şeýle gysgaça gürrüň beresimeli. Social security nomeri diýlen zat Amerikada şeýle her adam üçin, şu ýerde legalnyý işleýän adam üçin Dokuz sanak nomer berilýär, şeýle kartoçka ýaljak zat berilýär. Ýüzünde dokuz sanak nomer bar, adyň ýazylyp dur. Şo nomer boýunça sen işe giribilýäň. Sen şo nomeriň üsti bilen Amerikanyň hökümetine nalog töleýäň. Sen şo nomeriň üsti bilen hem ýene-de hälki tölän nalogyňdan şo belli bölegini ýüzüne gaýtaryp alybilýäň. Indiki ýyl. Wot şon ýaly tak şto şo nomer seň bir bir identifikasyonnyý nomeriň ýaly bolýa öz personalnyý bir nomeriň ýaly osaň men internetde okadym şo nomeri bar adamlar we amerikanyň hökümetine nalog töleýän adamlar şolar şo bir müň iki ýüz trampyň berjek bir müň iki ýüz dollaryny alyp bilýä diýip okadym. Osaň umytda otyrys ýany neme beýin tanyşlamam ýenelemem näme hiç kime o zat lişni pully hiç haçan pomeshat edenok tak şto aýdaly garaşyp otyralyň hany belki studentlara studentlaň zadyň arasyndada social security ba bolsa işleýäniňiz ba bolsa Belki size-de geler şu Trampyň kömek etjek bir müň iki ýüz dollary. Belki o bir müň iki ýüz dollar prýam graždanlar üçin ýa-da grin kartlylar üçinem däldir belki. Onsoň şon ýaly. Şeýlelikde-de şu wideoma soň geldi. Ýani wideomyň soňy geldi. Eger siz öz ýaşaýan ýurduňyz barada gürrüň bermek isleseňiz ýa-da bilen mogş amerikada bolup geçýän şu nu berip berýän kömekler zatlar bilen neme etmek isleseňiz deňeşdirmek isleseňiz ýa umumy pikiriňizi bermek isleseňiz aşakda kommentariýada ýazyp bilersiňiz ýene-de indiki wideo çenli sag boluň Indiki wideom has gyzykly etjek bolaryn. Bu gezek birazrak ukulymy näme bilemok. Şoň üçin neme bu wideo kömek etdi diýip size umyt etýän. Eger soragyňyz ýenäňizde galsa arkaýyn ýazyberiň men jogap bererin. Hemmäňize sag boluň.